haha ũguo ingĩthondeka gatĩ kega ithe to njũtagĩre riũa kĩroko haha ũguo kĩmwana gĩkĩ ndiũĩ nakĩo gĩthire na gĩthire na gĩkĩ ona tondũ kĩaregire kũrua gĩkĩ kĩhĩ rĩu no nginya kĩrue nĩ kĩnenehire mũno rĩu

To to to we we muciĩ. To- Toka gũkũ gwakwa ndagĩka igĩrĩ. Ĩ- ĩ- Hena kawĩra ndĩrenda ũndutithie hena. Kũgeri mambũri nĩ gũkĩremwo gacobo nĩkĩ? Ĩ ũka gũkũ gwakwa ndagĩka igĩrĩ. ĩĩ ĩĩ ndĩ haha nja hega ndĩ- ndĩrenda gũthondeka haha ũguo gagũgĩka ũrĩa Ga- ga- gagũtagĩra riũa kĩroko haha ũguo Ĩ, nĩ ũkũ- amba ũtigane na ũguo ũreka we ũka ũka ĩĩ sawa gĩtũra gũkũ mĩtugo ta ĩyo gũkũ nĩ ndarega ndarega biũ

Ndi- ndi- ndirenda kĩigue Eh, No- wawerũ wawerũ rĩ eh, eh, ndĩrona ta- ta tũkũmũtwara akarue kĩa hinya eh, Ii. nĩkĩ Tondũ kaĩ nginyĩte gĩa ndĩkũmũgeria kũigua ndĩkũmũgeria ndĩkũmũgeria rĩu ndũkũririkana ona ihinda rĩu rĩngĩ rĩ Ehe. ndĩkũ- ndĩngĩmũgeria akĩrega Eh, Na nginya nĩ kwambĩtie kwĩharĩrĩria atumia nĩ meharĩirie nĩ meharĩirie eh, no rĩu twakinya akinya nĩ nĩ mũtiri kũũka rĩ ehe.

mwaka ndũgathirwo ĩĩ Ah, korwo nĩ ngũkĩũĩ nĩ mwanake ũrakĩnjĩte ndũĩ wanjĩta atĩ ũrĩ gabũri ndakĩiguo nĩ gabũri ũragĩthondeka Rĩu gabũri nawe rĩ Ĩĩ. Ĩĩ, hĩ, ti gabũri Ĩĩ. tũragerima Ĩĩ. nĩkĩo Ah, nĩkĩo rĩu rĩ Eh. rĩu ũkuona atĩa rĩu nĩgĩgĩũke nĩgĩũke nĩgĩkinyĩtie ihinda kĩu na nĩũki- Eh. ona nĩwocereirwo Eh. nĩkĩo ũrona kĩna mĩtugo ĩrĩkũ ĩyo Tigagĩthikĩrĩria rita rĩrĩ. Ĩĩ tigathikĩrĩrio. Ĩĩ tigathikĩrĩrio. Ithiũke. Kabani nĩ hũtire. Atĩ kũhũta? Niĩ kwanja mũtindagi mũndũ gũkũ nginya atarĩte. Atĩrĩ, ĩĩ taigua igatĩkĩrĩ gaka. Teka atĩrĩ wa werũ. Nĩ ndũ ici wĩkĩrĩte. Nĩ gũtarĩ na thuruarĩ njega ũngĩkĩra? Mũthee Ndũkamo- ĩno- ĩno nĩ thuruarĩ ya thĩinĩ naguo ũyũ nĩ mũbuto Ĩndi Nyaka ũyũ akũrũ- mwana nĩ acenjetie ĩ. Ĩndi iduona Eh? iduona ũyũ rĩ Eh? ũyũ akĩrĩ kũra arora Ũyũ rĩ, rĩ. Kũra. Ita- Ta- ta igai ici thĩ no no no no Baba ndĩrora na ndĩ haha. Ũyũ rĩ, nũ ũra- nũ ũranjĩra ekũgimara.

Ndũnjethere mũtumia angĩ e kĩhĩndue. Ĩ nĩ mũigua nũgũ. Niĩ mũthee niĩ ndirarua niĩ. Oe ndoka arua rĩ. Ĩ nda ĩ ndagĩa No njĩte kĩhĩndue. ngĩre njũke ngimarie kĩmwana wanjĩra atĩa we. Teka Ĩ. atĩrĩrĩ. Tondũ nĩ gĩkũngĩria hinya Ĩ. rĩ. Ta nyita guoko gũkũ Atemo kũngĩ. atemo nyitania. Ĩ.